Мәгъсүм Аннахуҗин белән мин туксанынчы еллар, узган гасыр дип әйтик, туксанынчы елларында танышып, дуслашып киттек. Ул вакытта мин Илле журналында эшли идем. Әле дә хәтеремдә, ул вакытта безнең Яшьләр журналында олпат язучылар янына, менә хәзер инде үзләре дә, Өлкән яшькә дип инде урта яшьләрдәге Ркай Зәбиуллалар, Ләбиб Леровнар, Газинур Моратлар, Зиннур Хөсниявлар кереп, менә шул вакытта без әдәби әңгәмәләргә торып, әңгәмәләр корып, менә шулай яши идек. Һәм Мәгъсүм абыйның, мин хәтерлим, беренче, минем беренче хикәяләрне дә мактап, Аннан соң татар хикәяләре антологиясенә дә ул минем бер хикәямне сайлап алган иде. Ул Әван турындагы хикәя иде. Һәм шуннан бирле ул гел менә шул хикәягә бәйләнүен, яхшы мәгънәдә бәйләнүен дәвам итте. Казан утлары журналына эшли башлагач та мин берничә хикәяне тәкъдим иткәндә, кереш сүз язды ул. Башта укып чыкты, Эх, теге Әван хикәяң шәп иде, дип, миңа төрттереп тә куйды. Мин шуннан гомерем буе, әллә нәрсә тоеп, күп язмасам да, хикәяләргә менә шул Мәгъсүм абый күтәргән планканы тотарга тырышам. Әлбәттә, Лариса менә проза китабын эшләгәндә дә мин шуны уйлап эшлиртәм. Аннан соң без аның белән, Мәгъсүм абый белән, ике мәгънәдә якташар идек. Мин Мамадыш ягы егете, Мәхсү абый Сабадан, ул мине гел якташ дип йөртте. Аннан соң безнең Казанда да, ниндидер мәгънәдә әйткәндә, мин Чистай урамында торсам, Мәхсү абый да моннан ерак кына түгел, Чистай урамы янәшәсендә яшәде. Һәм эшләү дә безнең Мәхсү абый Чаян урамында гомер буе эшләде. Аннан соң әле Казан утларында да эшләп алды ул. Һәм ул без Казан утарында эшләгәндә, Камил Кәримов, Мансур Вәлиевлар бер бүлмәдә, безнең инде танылган атаклы 147 нче бүлмә, проза һәм тәнкыйть бүлеге бүлмәсе. Ул һәрвакыт безгә килә иде. Һәм аның менә шулай юмор белән сөйләшүләре һәм безне үз тиңедәй күреп, югыйсә бит инде мин аның улы шикелле генә. яшендәге кеше инде. Ул безне гел үзенең тиңнәре итеп сөйләп һәм аның иң кызыгы һәм гыйбрәтлесе дә, менә хәзер уйлап куям, эй, Мәгъсүр абый исән булып, нинди генә тарихлар юк иде анда. Ул язучыларны, күпме халыкны, менә билгеле шәхесләрне белгән кеше. Әле менә хәтеремдә, менә шулай кайтып барышлый, әкрен генә кайтып киләбез, шушы Идел-Пресс Хәзерге Татмедиа бинасында эштән чыгып инде, кичкырын. Ул сөйли башлый Фаил Шәфигуллиннар турында. Аннан Мөдәррисә галәмнәр гә кереп китә. Аннан мин инде үземнең якташым Шәһиман Нур турында күбрәк ишетәсе килә. Ә ул башта менә шулай сөйләшә-сөйләшә кайта да башта Шәһиман Нур турында сорап куя, әйтеп куя берничә сүз. Аннан башкалар да кереп китә. Менә шундый кызык яклары бар иде. Һәм мин инде барыбер Шәһиман Нур турында Аның бу хикәятен тыңламыйча өйгә кайтмаячагын белеп тора. Һәм шулай иттереп ул аны барыбер әкренләп сөйли. Аннан соң мин аны теге Чистай урамы бит инде ул бик машиналар шаулап, ажгырып тора торган, бик тыгыз, интенсив дип әйтик инде, урам. Мәгъсүм абый таяк белән йөри иде бу вакытта, соңгы вакытларда. Мин аны Чистай урамы аша чыгарып куям. Камыл әйтә, Әйдә, хәзер мин сине кире озатыйм инде, ди. Алайсам, ди, сиңа ди кайтырга бик ерак, итек генә тукталыш, ди. Мин оялып, автобуста утырып чәй җыя йөри башладым өйгә. Менә ансы да аның үзенә күрә бер ни булып калды ул. Гел менә җылы истәлек булып тора ул. Мин дә менә ул Мәгъсүм абый турында чыккан китаптагы язмамда да әйткән идем. Менә мин аны Мәгърур Нарат белән. чагыштырдым. Һәм ул дөрестән дә, аңа әйткән сүз дә бар иде, менә безнең якта да аларның менә шул Тәлгать Нәҗмиев белән төшкән икесе чыгарган китапта да бар. Һәм аның тышлыгында алар шушы мәгърур нарат янында фотога төшкән булганнар. Һәм ул миңа шул китапны да, яшел тышлы китап иде ул, бик шәп, Яшә сабаек дигән шәп китап ул. Һәм анда култамгасын, автографын, Шул бер җөмлә белән генә язып йөргән иде ул. Сезнең якларда да бар андый наратлар, якташка да юньле. Менә гел истә тора ул минемдә менә шул китапта, хәзер үзе турында чыккан китапта инде. Тагын бер генә истәлекне әйтәсем килә, шунда мин аннан сорап куйган булды. Менә күп язасың, Мәгъсүм абый, башкалар турында. Менә бу китапта ни өчен үзең турында бер сүз дә юк соң? Үзең Саба турында китап чыгарасың, ә үзең турында бер Тәрҗемәи хәлеңә хәтле язмагансың. Может, шуннан соң болай диелде, минем турыда инде сез язасыз дип. Менә шулай иттереп, аның турында мин үземнең җылы истәлекләремне уртаклаштым. Һәм ул язма, мин язган язма, аның рухына бер якты, тыйнак кына бер дога булып ирешсен иде.